Wiɛ, atiefoɔ, mo somfo Kwabena Ɔwoahene Acheampong nie, Ase Paterampa, medi me nyansa firi me mmɔfraaseɛ, ɔpempamfoɔ a metumi pempam soro ne fam. Atiefoɔ, mɛpa mo kyɛw kakra. Me channel no ɛredi nkan no, metoo ne din sɛ Patriotic. Ɛfiri nnɛ kɔi masesa no ayɛ no Ɔkaniba TV. Nti kɔ YouTube na wobɔ Ɔkaniba TV a, wobɛnya me. Nti wo subscribe nso a, subscribe ma Ɔkaniba TV. Meda wo ase. Ɛnnɛ, me ne wo bɛka biribi afa sɛdeɛ yɛyɛeɛ a, Akanfoɔ, yɛnyaa ɛnnɛ din. Madi ka akyerɛ mo sɛ mede Akanfoɔ abakɔsɛm bɛba, mede Bonofoɔ abakɔsɛm bɛba, na ansaana no ne yɛwɔ ɛnnɛ din. Asantefoɔ wɔ ɛnnɛ din, Akuafo, Akuapemfoɔ wɔ ɛnnɛ din, ɛ, tribe biara anaasɛ abusua biara wɔ ɛnnɛ din. Yɛn nyinaa, Akanfoɔ anaa yɛn ne ɛka hwii deɛ, yɛn nyinaa frɛ ɛnna no din baako. Na ɛyɛɛ dɛn a yɛfrɛ ɛda bi sɛ Kwasiada, Adwoada ne deɛ ɛkeka ho. Ɛno na me ne mo rehyɛ ase yi. Yɛwɔ Kwasiada, na abakɔsɛm a ɛwɔ Kwasiada ho ne sɛ, tete no na nananom kɔ ko. Nti ansa na ɔhene bi ne nkurɔfoɔ foforɔ bɛkɔ akɔko no, Yɛwɔ akwansrafoɔ wɔ hɔnom, obroni bɛka sɛ spies. Wɔkɔ kɔhwɛ sɛ baabi a yɛne wɔn rekɔ akɔko yi, yɛrekɔ yi yɛbɛfa benkum so anaasɛ yɛbɛfa nifa so. Sɛ ɛba sɛ bi a wɔrepamo yɛn a, wɔ sɛ yɛfa baabi sei ɛsiane sɛ ebi a eku anaasɛ amena donkodonko bi wɔ ha. Nti sɛ wɔpamo yɛn na yɛn nyinaa kɔ nifa so a, yɛn nyinaa bɛkɔ akɔtotɔ saa amena no mu awu. Nti akwansrafoɔ kɔ kɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa, twitwa nnua de sisi baabi. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ Akanfoɔ nsɛnkyerɛnne a ɛkasa. Yɛwɔ biribi wɔ hɔ a nsɛnkyerɛnne a ɛbɛyɛ no baabi sɛ ebi a muduru ha a montwɛn, ɛduru ha a ebi a ɛbɛfa benkum, ɛduru ha a ɛbɛfa nifa. Nti da a yɛkɔsiesie kwan anaasɛ akwansrafoɔ de kɔdi saa dwuma no, yɛ kwan asiesie da da a yɛde kɔsiesie kwan ma ɔko no. Enti akwan siesie da no de ba bɛyɛɛ Kwasiada, Nnawɔtwe da a ɛdi kan no no. Yɛkɔsiesie kwan no saa ba a, akwansrafoɔ yi a wɔakɔsiesie kwan no, wɔn ara na ɛsan di anim de yɛ akɔko no. Enti da a ɛtoa so no, ɛwɔ sɛ wɔgye wɔn ahome, ɛsiane sɛ wɔadi kan abrɛ. Enti saa da no yɛ dwoo. Ɛyɛ da a yɛmfa nkɔ baabiara. Ɛyɛ da a wɔdwodwo wɔn ho. Enti yɛse Dwoo da, ɛna ɛba bɛyɛɛ Dwoada. Dwoada twam a, ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛ Benada, ɛda a emu ben. Ɛda a ɛyɛ da a emu ben, emu ben ne sɛn? Benada yɛ da a Esiane sɛ adeɛ kye a ɛko wɔ so nti no, sɛ yɛkɔ ko a, tete no yɛtumi hyɛ aduro dware sɛdeɛ ɛbɛyɛ a hu mma nnipa biara mu. Nti wo a woyɛ hu mpo no, sɛ wode saa aduro no bi sra anaa wode dwira wo ho a, ɛyi hu firi wo mu. Nti ɛberɛ a akofoɔ kɔ kɔben wɔn ho yɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛ Benada. Ɛno nti, sɛ bere ba mu ne yɛn toa so a, wohu sɛ Benadafo yɛ nkurɔfo a nna no mu nyinaa wɔne nnipa a wɔn asɛm yɛ den paa. Ɛno nti, ɛyɛ da a emu ben anaasɛ nipa de ben ne ho. Ɛda a ɛtɔ so bio anaasɛ ɛtɔ so nan no, ɛyɛ wuo anaasɛ kum da. Ɛno ne wukuada. Wukuada, ewuo anaasɛ ekum da. Ɛko mu deɛ, ɛdaa sɛ boɔ a binom bɛtotɔ. Enti sɛ yɛkɔ ko na sɛ binom totɔ a, ɛyɛ da a binom totɔeɛ, ɛyɛ da a binom wuwuiɛ, anaasɛ da a yɛkunkum binom. Ɛno nti ɛyɛ wuo anaasɛ ɛkum da ne okua da. Okua da nso firi hɔ a, ɛwuo ba a, na deɛ ɛtoa so yɛ awerɛhoɔ. Enti ɛyɛ yaw anaasɛ awerɛhoɔ da. Ɛno nti, ɛnnɛ yi yɛwɔ Yawada. Enti, tete no a na ɔman nte aseɛ no, na Yawada na ne yɛyɛ ayie. Ne yɛnyɛ ayie Memeneda. Da a ne yɛde yɛ ayie yɛ Yawada. Ɛyɛ da a yɛde gye awerɛhoɔ. Ɛyɛ awerɛhoɔ da, yaw da. Ɛno nti na yɛwo obi Yawada a, yɛfrɛ no sɛ Yawbɛɛko. Kyerɛ sɛ, wo no, da no a wode baeɛ no, yɛfa no sɛ ɛte sɛ deɛ waba ko ara ne sɛ, ɛsiane sɛ woamma anigye mu. Na enti yaw anaasɛ awerɛhow a ade kye a da a ɛtoa so no nso, yɛfrɛ no fie anaasɛ afofi da. Ɛnyɛ sɛ yɛde gye yɛn ani saa deɛ, nanso sɛ ayie ba a anaasɛ awuo ba a, awerɛhoɔ ba a, ɛda a ɛtoa so no, ɛsiane sɛ awerɛhoɔ aba fie nti no, yɛmfa nkɔ baabiara. Enti nananom tena fie. Ɛno no ma ne ɛda no bɛyɛ efie da, ɛda a yɛankɔ baabiara ne yɛtena fie. Eyɛ fie da, Efiada. Efiada yɛ da a ɛtɔ so nsia. Da a ɛtɔ so nson yɛ Memeneda. Kasa no yɛ Mene Mene da. Na Mene Mene da yi yɛ da a ɛtɔ so nson. Esiane sɛ Enora anaasɛ Efiada nananom tena fie a wɔankɔ baabiara di nwura dɛ ntsi no, adeɛ kye a, mpanimfoɔ sɛ, Mommyɛmpɛ biribi nka yɛn ano, anaasɛ Mommyɛmpɛ biribi ngu yɛn funumpan mu. Mommyɛmpɛ biribi na yɛmmemmene na yɛnna. Enti ɛyɛ da a na ɛyɛ ahomegyeɛ da, yɛ a nananom de gye wɔn ahome, Menemene-da. Na deɛ a ɛyɛ hu pa ara baako nso ne sɛ, wohwɛ Akanfoɔ, yɛ, yɛn abakɔsɛm ne yɛn amammerɛ mu a, yɛn nneɛma bi wɔ hɔ a, saa berɛ no yɛnhunuu kwasikɔkɔɔ da. Saa berɛ no yɛnnim nipa a yɛfrɛ no Buroni. Saa bere no yennim nwoma a yɛfrɛ no sɛ Twerɛ Kronkron anaasɛ Bible. Nanso Bible baeɛ no, ɛne yɛn nsɛm bebree wɔ hɔ a etumi kɔpɛ. Bible no nso ɛbaeɛ no, ama yɛahu sɛ Kwasiada no a yɛn nananom faa no sɛ ɛyɛ nnawɔtwe da a edi kan no, Bible no nso ma yehu no saa ara. Bible korɔ no ara ma yehu sɛ Memeneda no a na nananom fa no sɛ ɛyɛ da a ɛtɔ so nson a na wɔmfa nkɔ baabiara no, Bible no ma yehunu no saa ara. Na mpo sɛ wobɛhwɛ ɛɛ biribi te sɛ Exodus anaasɛ Mose nwoma no, yɛkɔ Twerɛ Kronkron no mu a, deɛ ɛtɔ so mmienu, ti mmiɛnsa, nkyekyɛmu a ɛyɛ du nan, ɛyɛ Exodus chapter three verse fourteen a, sɛ Bible no ɛka sɛ mene nea mene. Saa na Nyankopɔn frɛ ne ho. Wɔsɛ mene nea mene. Nti kasa a memene da no ɛbɛyɛɛ mene nea mene da. Enti yɛgye tom sɛ Memeneda nso yɛ Nyankopɔn da. Mene nea mene ne da ne Memeneda. Ɛno nti obi de Kwame a, yɛsɛ ɔde Kwame Nyame. Anaasɛ Kwame a ɔbɔ adeɛ. Na hwan na ɛbɔ adeɛ? Nananom gye tom sɛ Twere Duampɔn Kwame ne ɔbɔrebɔre a ɔbɔɔ soro ne asase. Ɛno nti mene nea mene ne da ne Memeneda. Anaasɛ yɛmpɛ biribi menemene na yɛnna, ɛno nso yɛ Memenɛ da korɔ no ara. Wosan kɔbu bio a, ɛnna yi nyina ara no, ebiara wɔ deɛ nananom frɛ no sɛ ɛnnabɔne wɔ mu, agye sɛ Memenɛ da no nko ara. Nna bɔne no yɛhyɛ aseɛ firi Kwasiada anaasɛ Akwansiesie da a yɛse wei yɛ Akwasidɛɛ. Da bɔne a ɛwɔ saa da no mu no yɛse Akwasidɛɛ. Nti tete no bɛte Akosuadɛɛ, Kwasiadɛɛ ne nyinaa ebia na da a yɛde woo no no na ɛyɛ Adɛɛ.

Sɛdeɛ binom ka no no, ne din no yɛ Kwabena, Kwabena. Wɔde Kwabena deɛ, na da a yɛde woo no no, saa Bena da no na ɛyɛ Bena da sononko a na ɛyɛ da bɔne a yɛfrɛ no Kwabena. Saa Bena da no na ɛyɛ Kwabena. Nti ne din no yɛ Kwabena, Kwabena. Saa na ne din no teɛ. Afei yɛba Wukuada a, dabɔdeɛ a ɛwɔ mu, yɛfrɛ no Dapaakuo anaasɛ Kuru Dapaakuo. Ebinom ka no kuru dapaakuo anaasɛ wuku dapaakuo anaasɛ awuku daeɛ. Ne nyinaa yɛ dabɔne a ɛwɔ wukuada mu. Nti ɛno nso yɛtumi frɛ obi sɛ kwaku fookuo. Kwaku fookuo. Woba yawaada a yɛse nkyi yawoɔ. Nti ɛno nso din nkyi yɛde to nkyi yawoɔ. Dabɔne a ɛwɔ fiada mu nso yɛ fofie. Afiafo fie anaa Kofifo fie ne yɛ bɔ ne nsamena ne sefo fie da bɔne na mmom woturu memene da deɛ a yɛ frɛ da bɔne no anaa deɛ nka yɛbɛfrɛ no da bɔne no yɛka no sɛ da paa kwam da paa anaasɛ ama da paa ana ɔhare nti wotaa te ama paa ama paa ɛyɛ ama da paa ɛyɛ da paa dapaa no, n'asekyerɛ no no, na kyerɛ sɛ nna no nyinaa ɛno nko ara ne da a ɛnni da bɔne. Ɛyɛ da pa ara, ɛsiane sɛ nananom gye di sɛ ɛyɛ twenedua mpɔn bɔrebɔre Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no da. Nananom gye di sɛ ɛno ne da a yɛde gye yɛn ahome. Enti tete no, ne yɛmfa saa da no nyɛ ayie. Esiane sɛ ɛyɛ da a yɛpɛ biribi memeneeɛ dedaeɛ yɛ ko akyi. Ɛyɛɛ Nyame koropɔn a ɔɔkɔ akɔyi Israelfoɔ no, ɔka kyerɛɛ Mose se ɔno ne nea ɔne, ɔse meara ne meara, anaasɛ mene nea mene, enti mene nea mene no ne da ne Memeneda. Ɛno nti obi a ɛwoo no Memeneda no, ɛsɛ ɔde Kwame ato akoma. Kwame a wɔte Anankannuro, Kwame a ɔbɔ adeɛ, nti Saturday Bornfoɔ no yɛ very creative, Kwame a ɔbɔ adeɛ, Kwame a ɔbɔ adeɛ, ɛnyɛ ahomasoɔ din sɛ obi bɛka sɛ ɔde Kwame a ɔbɔ adeɛ, ne nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛma yɛte aseɛ sɛ na yɛn nananom nim Nyankopɔn Ansa na Kwasi Broni reba, ɛyɛ nneɛma bi a ɛkyerɛ yɛn sɛ na yɛn nananom nim sɛ ɛnyɛ wɔn na ɛbɔ wɔn ho. Na wɔnim sɛ nyame bi wɔ hɔ, tumi bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no sɛ Nyamekoropɔn. Na mede bi toa so mpo, kasa nyame no mpo no, na anka asekyerɛ ne sɛn? Nyame yɛ adeɛ a ɛsom bo. Wonya a na woamee. Wonya no a woamee. Ɛno ne nyame no. Yɛfrɛ no Nyamekoropɔn, ɛnyɛ Nyankopɔn. Nyame koro pɔn. Ɔyɛ adeɛ koro pɛ a wonya no a na wamee. Ɔyɛ koro pɛ, ɛno ne koro no. Ɔsan yɛ kɛseɛ, ɛno ne pɔn no. Nti Nyame koro pɔn. Yɛsan frɛ no twere dua mpɔn. Ɔyɛ dua a, Nyame yɛ dua a sɛ wode wo ho twere no a, wompɔn anaa wompa nhwe, wonto fam da. Nti yɛse Nyame koro pɔn. Nti Nyame koro pɔn. Anaasɛ Nyankopɔn. Twere dua mpɔn, dua a wode wo ho twere no a ɔnhwe ase. Nyame, wonya no a, na woame. Yɛbɔ no nsamrane ahodoɔ bebree, na ne nyinaa nso fata ne din. Yɛbu bɛ bɔ Nyankopɔn din. Yɛto nnwom bɔ Nyankopɔn din. Yɛwɔ wira bi koraa wɔ hɔ a yɛfrɛ no sɛ Nyame bɛwu ansa na mawu. Sane sɛ saa wira no wode homa som de sesa hɔ koraa ɛtumi fifi. Nti Nyame bɛwu ansa na mawu. Nti ne yɛnim sɛ Nyame yɛ obi a ɔnwu. Yɛnim sɛ Nyame yɛ obi a ɔntɔ nko, yɛnim sɛ Nyame yɛ obi a ɔnna, nti na yɛnim sɛ Nyankopɔn obroni bɛka sɛ ɔyɛ supreme being, being. Saa ara na yɛn nananom nso fa no. Enti, ɛno nti, adeɛ a Twerɛ Kronkron ba bɛkyerɛɛ yɛn yɛ Yesu Kristo ho asɛm. Afei, ɛtɔ so bio no, anaasɛ deɛ mede retwa toɔ no sɛ, wosan kɔ Twerɛ Kronkron no mu a, wohu sɛ, wokɔ Genesis Chapter One a, anaasɛ Mose Nwoma a Edi Kan no, etiri baako no a, mfitiase no, se Nyame bɔɔ ɔsoro ne asaase. Wotoa so ara koduru da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a, wɔse da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, Nyankopɔn boaboaa nsuo nyinaa ano na ɔtoo ne din sɛ ɛpo. Enti sɛ yɛfrɛ Kwasiada, Nawɔtwe da a edi kan, Akwansiesie da no, yɛfrɛ no Kwasiada. Na ɛda a ɛtɔ so mmienu no, yɛfrɛ no Dwoda anaasɛ Dwoada. Ɛna yɛfrɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa no nso sɛ Benada a ɛbaa ne se a yɛ nananom egu nsa a yɛfrɛ po so sɛ abena. Na yɛ nananom nim ɛyɛ dɛn? Ampa ara nso, Bible no nso san di danseɛ ma yɛhunu sɛ, ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa a Onyankopɔn boaa nsuo nyinaa ano too ne din sɛ ɛpo no, na saa da no yɛ da a ɛtɔ so mmiɛnsa. Enti yɛn nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛne Bible no anaasɛ Twerɛ Kronkron no kɔ pɛpɛɛpɛ. Ɛno di adanseɛ ma yɛhunu sɛ, Onyankopɔn no ankasa no, baabi a ɔde nnipa tenaeɛ biara no, ɔmaa nnipa hunu sɛ tumi bi na ɛde no tena hɔ. Bio, Tete no, sɛ obi retu akɔtena fi foforo mu mpo a, yɛtaa kɔ Kwasiada anadwo a ade rebɛkye Dwoada no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Dwoda no bɛto no wɔ hɔ. Enti ne yɛnkɔ nkɔtena fie biara mu kwa. Enti yɛwɔ nna no nsunsuansoɔ so a yɛgye die mu no, yɛsusu sɛ ɛwɔ da biara so. Ɛno nso, berɛ pa mu no, yɛde ɛno bɛtoa mo so. Meda mo ase.